Биһиги, хата, Амма улууһун Сатаҕай нэһилиэгин уокаркаптар дьиэ кэргэнэ буолабыт. Биһиги үс оҕолоохпут. Оҕолорбутун кыра эрдэхтэриттэн ааҕарга уһуйбуппут. Ол уһуйуубут диэн буолар-халар биһи бэйэбит иккиэн кинигини ааҕарбытын олус сөбүлүүбүт. Ону таһынан хаһыаттары, журналлары суруттарар этибит. Оҕолорбутугар ааҕар-суруйар буолбуттарын кэннэ Кэскил хаһыаты, Чуораанчык журналлары игин суруйтараммыт. Холобура, кинилэри ааҕарга интэриэс үөскэппиппит диэн саныыбын. Ону таһынан үрдээх элбэх маннык кинигэлэри бэйэбит ааҕан иһитиннэрэр этибит. Ол курдук Дымырдаҕас үлэтигэр тахсыбыта диэн кинигэни бу үрдээн таптаан ааҕар этибит. Олорор маны улаханнык оҕолорбутугар маннай ааҕан иитиннэрэр этибит кэнники бээлэрэ холоро бу кинигэни тутан ааҕа ааҕар буолбуттара. Ону таһынан бу кыыспыт кыыспыт улаатарын саҕана холоро бу арааһынай маннык курдук оҕону сайыннарар кинигэлэри атыылаһар буолбуппут аһа. Кэнники бу маннык кинигэлэр тахсар буолбуттара наһаа үчүгэй кэрэхсэбиллээх дии саныыбыт. Ол курдук оҕолорбут холоро бу ааҕаллара кинилэр саҥаралларыгар иҥэрэллэригэр тыл баайдара сайдарыгар биллэр диибит онтукалара холоро кинилэр итим араас таһымнаах ааҕыыларга ситиһиилээхтик кыттыыларыгар көстөр ол курдук улус устааҕы библиотека ыытар сээркээн сэһэн куҥкүрэҕэр уолаттарбыт кытталлар этэ кэнники бу кыра кыыспыт эмиэ былырыын эмиэ ситиһиилээхтик кыттыбыта Уонна аҕабыт буоллаҕына бэйэтэ эмиэ били аахпыт кинигэлэриттэн мигин оскуолаҕа баран кылаас чааһа ыытааччым. Ол курдук протодьякона били бэйэтин кинигэтинэн кылаас чааһа ыыппыта уолаттарга анаан. Ону таһынан ити спорт игин туһунан сүрдээх ааҕар, ол иһин уолаттар эмиэ ол теманы эмиэ интэриэһиргээн ааҕаллар. Били дьиэ кэргэн библиотекабытыгар олохтоох кыраайы үөрэтээччилэр кинигэлэрэ таһаарбыт кинигэлэрэ бааллар. Ол курдук Алексей Артемьев ааспыт кыарҕастарынан диэн олохтоох атаҕай туһунан кинигэ баар. Онно бу оҕо сааһа модулуур диэн эмиэ урукку атаҕай олохтоохторун олохторун дьаһахтарын туһунан. Ону таһынан бу бии улахан кийииппит Ольга Александровна окурокова аваҕабыт герой-артиллерист Окуроков Григорий Михайлович туһунан кинигэ таһаарбыта тыһыынча тоҕус сүүс төрдүннүү сыллаахха Харьков куоракка геройдуу хаалбытынна туһунан манна сиһилии барыта баар Уонна бу кэргэним төрүттэрин чаабыкыттан тустарынан кинигэ баар эмиэ. Ону таһынан таптыыр ахтар ахтаммыт диэн бу эмиэ биһи нэһилиэк туһунан Чаҕылтан нэһилиэгин туһунан кинигэ баар манна биһи округуттар төрүччүлэрэ баар таблицата Ол таһынан Сосин суон сурахтаах суол үрэх диэн кинигэтин ылбыппыт, тахпыбыта. Уонна суол үрэх сүнньүнэн олорор нэһилиэктэр тустарынан историческай үчүгэй кинигэ таххан турар. Ону таһынан бу Огоргоптор учуутал династияларын туһунан Вячеслав Данилович уонна Дина Дмитриевна Окургуттар таһаарбыт кинигэлэрэ баар. Манна Огурков аймах Учуутал династия бастакы династияттан баһа билиҥҥээҥҥэ дири кэпсэнэр Ол курдук биһи төрүттэбитин үөрэтэрбитигэр то бу кинигэлэр айымньылар туһалыыллар. Элбэҕи оҕолорго эмиэ үөрэтэргэ, билсиһиннэрэргэ үрдээх туһалаах айымньылар, кинигэлэр. Мин оскуола үөрэнэ сылларбар улус библиотека ыыта сээркээн-сэһэн краеведческай ааҕыыга хаста да ситиһиилээхтик кыттыбытым. Онно кыттарбар учууталларым, төрөппүттэрим, библиотека үлэһиттэрэ өрүү көмөлөһөр этилэр. Библиотека иһинэн ыытар араас тэрээһиннэргэ элбэхтик кыттыбытым. Элбэх кинигэ ааҕан оскуоланы бүтэрэр сылларбар Анна Ксенофонтовна Андреева аатына стипендиат буолбутум. Аахпытым өрүү элбэх туһалыыр Биһиги дьиэ кэргэн икки оҕолоохпут. Оҕолорбор мин бастаан Эриэппэ диэн остуоруйаны кэпсээбиппин олус өйдүүбүн. Детсад саастарыгар наар остуоруйалары дорҕоонноохтук ааҕар этибит. Онтон кэлин уолбут ааҕар буолбутун кэннэ остуоруйалары, кэпсээни кэпсээн иһэн хаамай интириэһинэй миэстэтигэр тохтоон салгыы туох буолбутун бэйэҥ ааҕан бил уонна кэпсээ диэн сорудахтааччыбыт. Оҕолорбут иккиэн оҕо саадыгар сылдьан араас темаларынан дакылаат ааҕааччылар. Онно сахалыы өйдөөбөт тылларын быһааран, өйдөтөн биэрээччибит. Оҕолорбутун кытта бииргэ кинигэ ааҕарбытын сөбүлүүбүт. Мин уолбар булт кистэлэҥнэрин кэпсиибин, өбүгэлэрбит туттар тэриллэрин көрдөрөн үөрэтэбин. Амма кииннэммит библиотека уонна олохтоох модельнай библиотека ааҕар дьиэ кэргэҥҥэ болҕомтотун ууран сыл аайы ааҕар дьиэ кэргэн күрэҕин ыытар. Ааспыт сылга ол күрэххэ биһиги нэһилиэктэн биһиги кыттан ааҕар дьиэ кэргэн икки тыһыынча сүүрбэ буолбуппут. Онно саха ыалын бастыҥ кинигэтин билиһиннэрбиппит. Айсена Тимофеева таҥан оҥорбут саха ыалын бастыҥ кинигэтэ эдэр саха ыалыгар сиэри-туому тутуһа сылдьарыгар олус көмөлөөх буолар. Бу кинигэҕэ эр киһи баайынайдаах, дьахтар толору сандалылаах дьиэ кэргэн чэгиэн-чэбдик буоларыгар Оҕону иитиигэ сылгыны-сүөһүнү көрүүгэ үгүс сүбэлэр бааллар. Мин манна өбүгэлэрбит оонньууларын олус сэҥээрдим. Холобура, тырыыҥка биир киһи биир илиитигэр булчу тутан ыһар уонна хамсаппакка биир мин икки мүнүүтэ иһигэр ылыахтаах. Мин элбэх эмтээх үүнээйилэр туһунан олус элбэҕи биллим. Холобурун дьэдьэн. Дьэдьэн отоно уонна сэбирдэҕэ олус Эмтээхтэр Өбүгэлэрбититтэн кэлбит үгэстэрбитин умнумуоҕуҥ, саха ыалын бастыҥ кинигэтин күннэтэ туттар кинигэ оҥостуоҕуҥ. Үтүө күнүнэн! Төрөөбүт тылбыт күнүнэн барыгытын итиитик истинник эҕэрдэлиибин! Мин Слепцова Мария Гаврильевна диэммин, дьыссаакка иитээччинэн уонна психологынан үлэлээбитим, билигин пенсияҕа олоробун. Үлэлиир кэммэр наар мин оҕолорго норхоонноохтук ааҕарга, төрөөбүт тылларыгар улахан болҕомтону уурар этим. Ол курдук, оҕолорго АЧА диэн норхоонноохтук ааҕар куруһуогу тэрийэн өр сылларга үлэлэппитим. Ону кыт Да фольклору, олоҥхону тэҥҥэ үөрэтэн оҕолорго элбэхтик дьарыктыыр этим. Үлэлиир кэммитигэр биһи Амматааҕы оҕо библиотекатын кытта үчүгэйдик дьаныһан туран үлэлээбиппит биир тэтимнээхтик. Үлэлиир кэммэр Амматааҕы оҕо библиотекатын кытта элбэх үлэни үлэлээбиппит. Ол курдук суруйааччылар үбүлүөйдэригэр, суруйааччыларга аналлаах хоһоон күрэҕэр араас фольклор биэчэрдэри эйигин тэрийэн ыыппыппыт. Кэлиҥҥи кэмҥэ Прасковья Серафимовнаны кытта Оҕо эбэтиниин, Оҕо ийэтиниин диэн проект тэрийэн үлэлэтэ сылдьабыт. Ол проекпыт быйыл бэһис сылын үлэлиир. Онно биһи бу улуу суруйааччылар бу хоһооннорун оҕолорбутун, сиэннэрбитин кытта торхоонноохтук ааҕаммыт, Ыраас тэрээһиннэргэ кыттабыт, ол курдук Кыайыы күнүгэр ааҕабыт, оскуолаҕа бараммыт, оҕолорбут кылаастарыгар ааҕабыт, сиэннэрбит кылаастарыгар ааҕабыт. Дьиэ кэргэммитинэн эмиэ сахалыы элбэх кинигэлэри ааҕабыт, хоһооннору үөрэтэбит, араас викториналары ыытабыт. Ол курдук бу төрөөбүт төрүт тыл күнүгэр хайаатар да хоһоон күрэҕин ыытабыт. урут оҕолорум ыытал оҕолорбор ыытар этим билигин сиэннэрбэр ыытабын онно таһынан хас суруйааччы төрөөбүт күнүгэр араас викториналары кинилэр айымньыларын ааҕабыт ол курдук холобур ойуунускай төрөөбүт күнүгэр оҕолор оҕо куйуурдуу турара диэн кэпсээнин наар ааҕаллар мин оҕолорбор Олоҥхотуттан, кэпсээннэриттэн ааҕабын, ону таһынан Алампа хоһооннорун сыл аайы ааҕабыт, ону таһынан Эрэлик Эрэстиинэ эмиэ ааҕабыт. Ити курдук элбэх суруйааччыларга араас тэрээһиннэри ыытабыт. Оҕолорго ханнык суруйааччылара айымньыларын ааттаһыахха сөбүй диэн мин эһиэхэ кыратык сөбө биэриэхпин сөп. Бастакытынан мин Көстөкүн Туйаарыскай хоһооннорун наһаа сөбүлүүбүн. Холобура, сарсыардааҥы сахалыы аспыт симиин күөрчэх сииргэ астык, кэҥэрик ыалдьыт, кэпсэтэ чэйдээ, күндү астан амсай, күөрчэҕи мэйдэ. Эбэтэр тэллэбиэй, тэллэбиэй, тэллэбиэй диэтэххэ тэллэрийэ сүүрэн, тэллэ аҕыта бу кэлэр Мин Григорий Данилов хоһооннорун наһаа сөбүлүүбүн, кини оҕолорго наһаа сөптөөх хоһооннору суруйар. Иннокентий Артюков хоһоонноро оҕолорго эмиэ судургулар, үчүгэйдэр. Тал талахха олорор, талбытын саҥарар, сүөгэй сиэм, сүөгэй сиэм, дии-дии үөрэр ол талах чыычааҕы. Эбэтэр дьии-дьии дьырылыыр, тыаны таптаан ыллыыр, тиит күөрэгэйин, ырыата үчүгэйин. Кэнники кэмҥэ мин Раиса Винокурова хоһооннорун оҕолорго да элбэхтик үөрэтэбин, сиэннэрбэр үөрэтэбин. Кини хоһоонноро эмиэ айылҕа сыһыаннаахтар, чыычаах, көтөр, сибэкки туһунан элбэх хоһоонноро бааллар. Дьиэ кэргэммитинэн эмиэ сахалыы элбэх кинигэлэри ааҕабыт, хоһооннору үөрэтэбит, араас викториналары ыытабыт. Ол курдук бу төрөөбүт төрүт тыл күнүгэр хайаатар да хоһоон күрэҕин ыытабыт. урут оҕолорум ыытал оҕолорбор ыытар этим билигин сиэннэрбэр ыытабын Ону таһынан хас сур- төрө- суруйааччы төрөөбүт күнүгэр араас викториналары, кинилэр айымньыларын ааҕабыт. Ол курдук, холобур, Ойуунускай төрөөбүт күнүгэр оҕолор «Оҕо куйуурдуу турара» диэн кэпсээнин наар ааҕаллар. Мин оҕолорбор Олоҥхотуттан, кэпсээннэриттэн ааҕабын, ону таһынан Алампа хоһооннорун сыл аайы ааҕабыт, ону таһынан Эрэлик Эрэстиинэ эмиэ ааҕабыт. Ити курдук элбэх суруйааччыларга араас тэрээһиннэри ыытабыт. Билигин сиэннэрим оскуолаҕа үөрэнэллэр. Үөрэппит хоһооннорбутун тэтэрээккэ сурунан иһэбит. Бу икки тыһыынчабын алта сыллаахтан суруммуппут. Холобура бу бастакы хоһоон Григорий Данилов «Эрчиллиҥ» Вася аахпыт. Иккис хоһоон Тимофей Сметанин «Куоскалар уонна саһыл» Айыналаах Вася аахпыттар. Үһүс хоһоон Күннүк Уурастыырап «Сырдык күммүт тыкпыт» Айыына аахпыт. Ити курдук Хас аахпыт хоһооннор маннык суолунан билигин хоһооммут түөрт унтан тахса хоһоону үөрэппит эбиппит. Түмүкпэр этиэм этэ, убаастабыллаах төрөппүттэр, эбэлэр, эһэлэр, элбэхтэ сахалыы кинигэтэ ааҕын, оҕолоргутугар аахтарын, хоһоонну элбэхтэ үөрэтин, кэпсэтин, Төрөөбүт тылгыт сүмэтин оҕолоргутугар, сиэннэргитигэр иҥэрин диэн баҕа санаабын этэбин Мин билигин Николай Якутскай кинигэтин ааҕа сылдьабын. Кыһын ытыыр чооруос үөрэр кэпсээнин. Күһүн хаар түһүөҕүттэн, халлаан тымныйыаҕыттан, кыра оҕолор дьиэттэн тахсыбаппыт. Биһиги төрөппүттэрбит дьадаҥы буоланнар таҥнар таҥаспыт суоҕа, онон дьиэбит таһын үрдүк хааллааны аан дойдуну көрөр сирбит, түннүктэрбит эрэ этилэр. Онтукаларбыт даҕаны лаҥхаран, кырыаран хааланнар, уһун кыһыны быһа борук-сорук сырдыыллара. Арай биирдэ аҕабыт таһырдьаттан киирэр, таҥаһын сыгынньахтанан, оһоҕун уотугар иттэ туран: Саҥа ый үүммүт, этэ үрүҥэ бэрт, тымныы ый тахсыбыт быһыылаах диэн кэпсиир. Эбэбит Сүөдүччүйэ эмээхсин ону истэн, иилэ-хабан ылан, «Тохсунньу үүннэҕэ дии, тымныы буолуммуна» диир. Күн билигин кутуйах даҕаны хардыытын саҕанан буолар, уһаан истэҕэ дии, олунньу үүнэргэ тиийдэрбит кэм дьыбар тахсан бары этэ